Eye sɛ yɛn nsa so aka woɔ. Na mama ne. Saa no nyinaa ho so ho te sɛn? Wɔn nyinaa ho yɛ paa. Papa, yɛaba ha nkyɛn anɔpa yi a yɛrebɛgye adesua kakra wɔ twerɛsɛm mu ne adesua mu. Abaayaa a yɛse yɛfrɛ no Presra Poku Kwarteng a wato ne din Ebony, wɔhyia ne nkwanhyia-wuo. Na wawu wieeɛ a, sɔfo wei baeɛ a wɔse ae Me hyɛɛ nkɔm koraa last year na ɛno koraa me twerɛ no wɔ video so. Obi nso so okay me nso me hunu nkɔm no ɛɛ eh, deɛ me yɛɛ ne sɛ me hunu sɛ accident na ɛbɛku no nti da biara no yɛ a me ma no ɛɛ eh, ɛɛ eh, car ɛma no de kɔ. Wei ne the last time wɔn amɛgye car anfa nkɔ anyɛ driver anka ho a ɛno ankwanhyia yi ɛde aba. Wɔsɔre a wɔsɛ o oh, Eh, ne, ne, ne, ne manager koraa sɛ ah, nnipa bebree hunu kan sɛ accident na ɛbɛku no ɛnom ne adeadeɛ na mepɛ sɛ yɛgye adesua kakra nkɔmhyɛ ɛne deɛ bɛyi afei between nkɔmhyɛ ɛne prediction biribi ɛda ntam yo um, nkɔmhyɛ no yɛ mu ahodoɔ bebree nkɔmhyɛ paa no the basic one a ɛyɛ doma kyɛdeɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ no Ɛno no, ɛde nkuranhyɛ, afotuo, ɛɛɛ, ba. Ɛdu baabi koraa a, nkanimu ba. Ɛhɛ, ɛna nkɔmhyɛ mu no, yɛtumi bɛnya obi a ɔyɛ odiyifoɔ a ɔno wɔ dom akyɛdeɛ a ɛyɛ nyansasɛm ka ne nimdesɛm ka. na nyansasɛm ka ne nimdesɛm ka no, ɛtumi hunu biribi a ɛrebɛba na akyerɛ aseɛ. Enti obi a ɔno wɔ nkɔmhyɛ na ɔwɔ nimdesɛm ka na afei ɔwɔ nyansasɛm ka, honhom ahodoɔ mu nhunuiɛ no, ɛtumi ma nnipa no bɛyɛ odiyifoɔ. Sɛ nti ne sɛ, ɛba saa no a, n'asɛm a ɔbɛka no, na mfomsoɔ antaa mmam. Na yɛ a na dom akyɛdeɛ biara ba a, Nka Nyame mma nnipa no ho nyansa ne nimdeɛ. Ɛyɛ nokorɛ, biribi bɛba a Nyame tumi yi kyerɛ. Nyame yi kyerɛ nnipa no a. Hello? Papa yɛ tie o paa. Ah, na meka sɛ ate kɔ. Nyame yi biribi no kyerɛ paa. Mhm. Na eh, ne Nyame rewɛ ne sɛ, wo a Nyame ayi akyerɛ woɔ no, mhm. ebi a wobɛfrɛ nnipa no aba na mhm. watu no fo, na wafɛ nyansa. Asɛm no koraa bi wɔ hɔ a yɛnka ne pefee nkyerɛ nnipa no. wobu no bɛ, anaasɛ ahwɛyie bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ nipa no hwɛ yie a ɛbɛboa no n'asetena mu a, na wahwɛ yie na aboa n'asetena mu. Na saa yɛn bɛ yi a wafiri mu no, wohwɛ sɛnea ofiri ase a na ɔrebɔ ne bra na ɔretoto ne nneɛma no a, wode bɛto Kristosom ho a, ɛbɛma nkurɔfoɔ bebree anya ne ho asɛm ka, ɛsiane sɛ ɔyɛ obi a ayɛ te sɛ na ɔwɔ strong will. Hɛɔ Strongwell, na nneɛma a ɛyɛ nkurɔfoɔ aniwuo bebree no nyɛ n'aniwu. Na nneɛma a ɛte saa biara no, sɛ ɛba Akristofoɔ mu a, yɛ a na Akristofoɔ wɔ ɛho nsɛm bebree. Ɛno bɛma nkurɔfoɔ bebree anya ne ho nsɛm a wɔbɛtumi aka. Ebi bɛtumi afiri ahonim papa mu, ebi bɛtumi afiri nneɛma no a ɛrekɔ so a Ebia ɛne Akristosom bɔ abira na afei ɛne yɛn amammerɛ bɔ abira no, ɛno de ho nkwankyerɛ bebree betumi aba. Enti nnipa betumi afi ɛno mu atu nufu a ebetumi aboa no, na ebia asiesie n'abrabɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔdom a Nyankopɔn de ama no no remfa bɔnwoma bi mmɛbata ho. Hɛn enum no na ebia nkorɔfo yɛɛ sɛ wɔnyaa saa adiyie ne akwankyerɛ yi. Mu bi wɔ hɔ no a, yɛtee ne din kakra sohyia media so. Ɛɛ, berɛ a ɛbaa bɛ sɛ sohyia media yɛte biribi sɛ yɛse obi akɔ stage so a sɛ bi wamfa dressing papa bi ankɔ hɔ. Saa mmara no na emu bi te. Nti abere a mewɔ firi mu koraa no, na me mma, na mewɔ eh, eh, breakfast, ɛna me mma ɛbɔ, me mma no bi bɔ mama ne se, eh, dada wate se ɛse eh, eh, ɛbɔ ne awu. Nam so, wɔn ne ebi a sisa bi a wɔyɛ actress anaa deɛ ne ho asɛm bi baeɛ, na wɔn se, na wodeɛ wonim deɛ ɛkɔ so anaa, ɔnyɛ actress o, hmm. na wɔyɛ musician. Ɛhɛ, enti mehwɛ, wei baeɛ akyire no, ɛna mekɔhwɛɛ delay, Eh, interview bi a ɔyɛɛ no ɛna maa me huu ne philosophy sɛ ɔyɛ obi a ɔwɔ strong will, ɔwɔ obi a sɛnea ne nneɛma teɛ no ɔbɛtumi attracte nneɛma bebree, criticism, nneɛma bebree bɛfiri ase, nkurɔfoɔ bebree bɛfiri aseɛ sɛ ebi a wɔn ɛnunu no n'adeyɛ ho na ebi mu so ɛtu no foɔ. Enti me me gye di sɛ nkɔmhyɛ deɛ Nyame hyɛ nkɔm, ɔyi adeɛ kyerɛ, Ɛba a, yebetumi afrɛ nipa no na yɛatu no fo. Yɛ a na ɛnyɛ bebree sɛ nkɔmhyɛ ba anaa adiyie soronko bi ba saa no a, wogyina badwam na woto. Woyɛ no saa no a, ɛtaa yɛ dagyaa. Ɛtɔ da bi koraa no a, sɛbe nipa bɔnefoɔ bi koraa betumi de wɔn ho afa mu a, ade bi a ɛmfa no kwan mu wɔbetumi ayɛ a na ɛnyɛ adeɛ no koraa a anka ɛfa nkɔmhyɛ no ho. Ɛhɛ ɛnna asetena mu nso so no, yɛwɔ afotu a yetumi de ma nnipa. Enti biribi wɔ hɔ nso a ɛkɔ so a abrabɔ bi wɔ hɔ a nnipa ɛba a wobetumi afrɛ no a wobetumi atu no fo sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ɔno ankasa ankasa n'asetena. Ɛnna yɛwɔ ɔman yi mu a ɔman yi mu a yɛwɔ yi, sɛ biribi wɔ hɔ na obi reyɛ na ɔmanfoɔ nyinaa tui ano gu no so a, amanfoɔ ano no nso so no, ɛkuta tumi. Memfa no sɛ Blasaafoɔ sei, Me aber a four years ago asɛ three years ago a eh nea ekosii world cup no meka kyerɛɛ me nkɔlaa noa mua sɛ Ghana ɛnqualify the next one esiane sɛ ekum amanfoɔ nyinaa koma firi Blaster ho ɛma amanfoɔ firi aseɛ sɛ wɔn kasa nso sɛ ɔman no ho homa ntaa wɔn akyi a wobɛhu sɛ nea wɔreyɛ no nyɛ yie enti biribi wɔ hɔ na sɛ obi reyɛ na ɔman honhom so ntaa akyire a etumi kɔfa ɔhaw ne amanneɛ ba. Biribi a ɛte saa no, wobetumi afrɛ nnipa no a wobetu no fo a ɛbɛyɛ afotu. Nkɔmhyɛ deɛ, ɛwɔ hɔ. Nyame yi nneɛma kyerɛ, na enhia sɛ biribi saa ba so a wokogyina badwam yɛ no dɛ daa. Ɛde basabasayɛ bɛba. Mm, papa, na yɛnhwɛ wei. Eh, dodoɔ no a wɔn sɛ Nyame yi kyerɛ wɔn sɛ abaayaa no bɛwuo, obɛnya akwanhyia na wawuo nom ne adeadeɛ no, mhm. obi bisa sɛ, sɛ as a prophet of God, Sɛ Nyame yi biribi saa kyerɛ wo a, wɔma wo ho akwankyerɛ bi sɛ, sɛ nnipa no koraa na wɔma a, wo bɛtumi adane nneɛma. Yɛ a na biribi saa nni hɔ. Yɛwɔ nneɛma, nkɔmhyɛ gu mu mmienu, biribi wɔ hɔ a ɛyɛ conditional, sɛ woyɛ wei, yɛ wei, yɛ wei a, ɛnneɛ saa adeɛ yi ɛma so. Ebi nso so wɔ hɔ deɛ a, woyɛ no hwee a ɛnyɛ yie. Bio, nneɛma, Nyame abrabɔ mu no, biribi a ɛyɛ decree, Sɛ ɛyɛ ɔhyɛ no, ɛno no, ɛno ɛ, yɛahyehyɛ ato hɔ no, ɛno deɛ, ɛnneɛ woyɛ ho hwee a, ɛnyɛ yie. Nea ɛtɔ so mmienu no deɛ, ebi wɔ hɔ a, egyina nnipa no so. Ebia wo, wosakra w'adwene, woyɛ wei, wode wei tu ha, wode wei tu ha, wohwɛ w'akwan yie. Ebia, memfa nsɛ, sɛbi woyɛ drabani koraa no a, saa driving basabasa a wo drive no, wotɔ bo a, adeɛ no ntumi mma so. Na biribi nso wɔ hɔ deɛ a, ɛnneɛ ɔyɛ ne ho hwee a, ɛnyɛ yie. Saa na nkɔm sɛ ɛɛ ewiase asetrɛ, saa na ɛteɛ. Mm. Papa, na yɛnhwɛ wei. Na na me ne obi redi nkɔmmɔ na wɔretwe m'adwene agyina biribi so sɛ obi te sɛ Bob Marley. Ɛɛ, na ɔnim nnwom to yie paa. Mobaa wiase nkurɔfoɔ hwɛɛ ne so Ɛma ɛwii paa ɔwɔ sɛ sɛ ɔba Ghana ha koraa ho nnipa bebree fi ɛwii nom pii no na gyina papa no sɛde no ɔsi bɔ ne nnwom ne wisie no nam ne hwene mu ne adeadeɛ ebinom kaa Fela eh, Nicola Potia na ɔnso wɔ Nigeria ebinom kaa James Brown mo eh, wɔbaayɛ deɛ ɔde baayɛ Michael Jackson deɛ ɔde baayɛ na no ɔno ɔno ɔka sɛ sɛ Nyankopɔn wɔhwɛ no bi a nipa no influence a ɔde bɛba eh, wiase soɔ no bɛyɛ kɛse ama ayɛ nsunsuanso bɔne a saa nkurɔfoɔ no wɔtumi ma wɔn nso kɔda saa adeɛ yi te saa. Nyame akwan no ehu ɛna Nyame akwan a ɔde ma obiara nipa biara ɛne abusua biara ne ɔman biara no nso so no ɛyɛ sononko ɛyɛ sononko ɛna Nyame no ɛyɛ otumfuo nti otumi yɛ nea ɔpɛ biara Sɛ Asante mu yɛbɛka sɛ ɔworɔ ne kawa fa n'abati. Enti Nyame nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ ma nipa baako no, ebia nipa foforɔ nte saa. Nyame nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ ma ɔman baako, ɛɛ, ɔman baako ɛni hɔ. Nnipa mmienu, obi bɛtumi ayɛ biribiara, obɛtumi atena ase ara for a very long time. Nnipa yi koraa sɛbisɛbi, adɛn na nnipa yi di bɔne sei, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei, ne Nyame mfrɛ no. Ɛhɛn, ntsi ka yɛ a nna yɛnee adwen dɛ sɛ ɛba saa mpo a anka nyimpa no nna bi a oewu kɔ, nso bi a Nyame nnyɛ no saa. Obi no so deɛ no, ɛnte saa, nso so na Nyame eh, Wama kwan anaa Wafrɛ no kɔ. Ɛhɛn, ntsi ɛno no, wonntumi mmfa nyimpa baako deɛ nnto baako ho. Wohwɛ ahemfo yi a, Bible mu koraa, hwɛ David ne Saul, sɛnea esi kɔɔeɛ no, sɛnea David ne Saul deɛ no si kɔɔeɛ no a, Ɛɛ, honam fam no, nka yɛbɛka sɛ David bɔne paa no, na ɛso kɛseɛ paa kyɛɛ Ɔhene Saul. Nso so, Saul yɛɛ bɔne a Nyame se matua adeɛ so. David nso so no, ɛyɛɛ na ɔkɔsrɛɛ a, na yɛde akyɛ no. Enti Nyame fa mu no, yɛ a na nneɛma bi wɔ hɔ a, ɛɛ, yɛnte aseɛ nwie. Ɔno yɛ Otumfoɔ, Ɔno na Ɔte aseɛ. Obi wɔ hɔ a, ɛɛ, Ɔfrɛ no ntɛntɛm. Obi wɔ hɔ nso a, Obegyae no ara ama no ɔnantenante mu ara, na ne nyinaa yɛ nea Nyame hwehwɛ ama nnipa no ho ɔman ne nea Nyame gye di sɛ ɛbɛboa ɔman bi anaasɛ ankorankoro anaa abusua bi. Mm, Papa, na mebisa wei nso. Ɛɛ, yɛtee sɛ yɛasi ne fie hɔ bere a wɔreba abɛkɔ no, mframa bi bɔɔ hɔ paa ma Na kyerɛ sɛ saa mframa no, ebi koraa mmɔɔ fie hɔnom da a, na kyerɛ sɛ afei ne hɔnom ayɛ dudududududu saa. Ɛno no, na kyerɛ sɛ sunsum mu na biribi so reyɛ adwuma anaa biribi rebɔ nkaeɛ. Yɛ a na sunsum mu nneɛma no, yɛnte aseɛ nwie. Nneɛma bi wɔ hɔ a, me a na m'ani gye sunsum mu nneɛma mu hwehwɛ. Me a me research ankasa a meyɛɛ no, mehwehwɛɛ abayisɛm, akɔmfosɛm, ɛne Honhom Kronkron nneɛma, ɛhɔ na mehwehwɛeɛ. Na ade baako a mepɛ sɛ mehwehwɛ yɛ a meyɛ mɛyɛ nhwehwɛmu afa ho ne nea woaka yi, sɛ ebia obi ba abewu a na biribi saa asi. Me ara eh, me nua baako, owuiɛ, eh, owui anadwo one o'clock, na ne kaa wɔ fie, ɔyɛ ɔbaa, ne kunu wɔ hɔ ara na yɛbɔ no amanneɛ sɛ kaa no abɛn ɛrebɔ saa, abɛn no rebɔ a obiara ntim. Ɛhɛɛ. Enti akyire yi, adeɛ kyeeɛ na yɛhunu sɛ sɛ na me yere na ɔda hospital mu na wawu, me ara me, me, me nua baako. Enti ɛɛ, nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛmu nhwehwɛmu no ɛhu paa, wonte aseɛ nwie. Ɛhɛɛ. Enti sɛnea wokae no, sɛnea wɔkae, yɛntumi nhu sɛ ɛyɛ mframa bi a ɛhyɛɛ da bɛbɔeɛ Anaa ɛyɛ sunsum mu adeyɛ a ɛkyerɛ sɛ biribi sononko bi reba abesi. Ne nyinaa betumi aba. Nneɛma bi wɔ sunsum mu a ehia nhwehwɛmu a yennya nhwehwɛɛ mu nteaseɛ nwieeɛ. Papa na ɔka sɛ sɛ obi nya saa ayi ayi a ɛkyerɛ yi a, Ɛnyɛ sɛ ɔbɛgyina abɔnten ka, na me mfa nsɛ me meyɛ sɔfoɔ, na Awurade ayi yi akyerɛ me, sɛnea ɔsi ka sɛ ɔyɛ dikri sɛ nipa na ɛdeɛ ɔbɛwuo no, na bia ma ɛ, manka no masɔre a, ɛbɛdɛ na nipa agye me adi sɛ I'm a true man of God, a Nyame Sunsum mu no ɔde ɛɛ adiyie honhom ahyɛ me, enti no na nka me nka yi na kyerɛ sɛ ɛsi na me bɛka sɛ nka ahwɛ a wɔn nyi me nni o. Ɛhɛɛ, ɛhɔ no na ɛyɛ a na mfomsoɔ bebree ɛba kakra, Wonim sɛ odiyifoɔ koraa no, sɛ Nyame de biribi maa no a anhwɛ yie a, ɛɛ, wobɛtumi ayɛ mfomsoɔ, wobɛtumi ayɛ bɔne. Bible mu odiyifoɔ bi a Nyame kaa asɛm kyerɛɛ no a na ɛnsɛ sɛ ɔda no adi, na ɔdaa no adie no, ɛde ne wuo baa ntam. Bible mu, na anka Nyame asɛm a ɔkae no, anka ɛsɛ sɛ ɔkora so, ɛna odiyifoɔ no ankora so a, wɔde too dwa, ɛna obi faa ho, odiyifoɔ akɔkora bi faa ho, enti ɛmaa saa odiyifoɔ aberanteɛ no, ɔkɔwui. Enti wei no, ɛnhia sɛ wobɛpɛ din Oh, yeah, na nnipa ayɛ no sɛ megyina hɔ ka saa asɛm yi a, na manya din. Na saa edin a yɛrehwehwɛ sɛ yebenya no, ɛno ankasa ankasa no, ɛnyɛ, esiane sɛ anuonyam nyinaa yɛ Onyankopɔn dea. Enti sɛ obi yɛ odiyifo a, ɛmma ɛnyɛ sɛ asɛm no ba na meka no sei a, na kyerɛ sɛ nnipa no ahu sɛ meyɛ powerful, nnipa no ahu sɛ mikuta tumi ne ahoɔden. Yɛn ankasa yɛyɛ nkoa Yesu koraa se waye w'adwuma nyinaa awie a yɛrekamfo wɔ no, ka sɛ, Meyɛ akoa a me ho nni mfaso. Enti faako a mfomsoɔ ba ne sɛ nnipa repɛ anuonyam de ama ne ho na ɔmpɛ anuonyam mma Onyankopɔn. Enti obi busaa me, interview yi a moyɛ obiara busaa me sɛ, Na yɛ a na yɛne asɔfoɔ mpanyimfoɔ ne adeade no nso so yɛnya adii? Na meka kyerɛɛ no sɛ, Yɛnya bi paa. Bi wɔ hɔ a, titiriw mpanyimfo no koraa, bi wɔ hɔ a wɔyɛ atitiriw, enya bi a yɛne wɔn hyia ka nniso ase bɔ mpae ma wɔn a sɛ ehia akwankyerɛ ne ahwɛyiye bi a, yɛde ma wɔn. Yennya akwankyerɛ no bi, na enhia sɛ ɛba a wubegyina badwam kasa a, esiane sɛ ɛnyɛ edin a wogye ama wo ho no, ɛno na ehia. Enti ɛno yɛ mfomso a nkurɔfo reyɛ. Hmm. Papa ei, ɛyɛ s- Aha. ɛyɛ- menim sɛ saa berɛ no a na agya yɛ- yɛwɔ wɔ nkuraaseɛ no ne yɛhyɛ da wɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a Ɛɛ yɛse wɔhunu adeɛ. Ɛɛ ɛduru baabi koraa ne yɛfrɛ wɔn abayifoɔ. Wɔhunu adeɛ, biribi rebɛyɛ wo, wɔbɛtumi aka. Kwan a wɔtumi aka sɛ ɛɛ ɛnnɛ mɛnkɔ afuom, wokɔ nso a biribi bɛyɛ wo. Ɛhɛ saa nkurɔfoɔ no ne nnɛ asɔfoɔ a wɔn nso hunu adeɛ no, nsonsonoeɛ bɛn na ɛwɔ mu? Agya, wo deɛ woayɛ mu paa deɛhunufoɔ yi. Yoo, yɛne no yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ Nyame honhom kyerɛ nnipa kwan. Nyame honhom wɔ hɔ. Ɛna sɛbesɛbe yɛwɔ yɛwɔ ɔbonsam nso so akwankyerɛ wɔ hɔ. Ɛhɛ enti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn nso so no ɔbonsam tumi de wɔn yɛ adwuma a wɔbɛtumi ahu biribi na wɔbɛtumi aka asɛm no a ɛbɛba mu. Ɛna Nyame Honhom Kronkron nso ba nnipa mu a ɔno nso so no ɔbɛtumi aka biribi a ɛbɛba mu. Enti biribiara a ɛyɛ papa biara no Yɛwɔ ne ne bɔne nso so wɔ hɔ, counterfeit, wɔ biribi a ɛyɛ nokorɛ biara no, yɛwɔ ne bɔne nso so wɔ hɔ. Enti yɛwɔ nkorɔfoɔ a wɔbɛtumi ama saa akwankyerɛ no, ɛna yɛn no, yɛ, yɛ, yɛn amammerɛ no, wonim sɛ abisasɛm no, ɛwɔ mu pa ara, abisasɛm. Ɛna abisasɛm no, ɛtɔ da bi a, ɛnaadaa wɔ mu, ɛtɔ da bi nso so a, nokware wɔ mu. sɛnea woka yi, obi betumi ahu biribi a wobɛka a ebetumi aba mu paa. Ɛnna Nyame mu no nso, yɛwɔ dom akyɛde a ɛno nso so no yi nneɛma kyerɛ. Na nea meka ne sɛ, saa nneɛma mmienu yi nyinaa a ɛreyɛ adwuma no, yɛkamfo sɛ nnipa ade ho tu Nyame so a, ɔbɛkyerɛ wo kwan, ɔbɛbɔ wo ban, ɔbɛbɔ wo ho ban, ɔbɛhwɛ wo so. Na ɛnsɛ sɛ yɛsuro nneɛma a nkurɔfoɔ de bɛto dwa hunahuna yɛn, wodi akyire a, Wobɛfa ha, na woafi ha, na woakɔ ha. Onipa biara nim nea ehia ne sɛ wobɛhwɛ w'abrabɔ yiye, na wobɛnante Nyame akwan so. Wowɔ ɔman yi mu a, ɔman no mu mmara ne nhyehyɛe wubedi soɔ. Sɛ w'akwan sɔ Onyankopɔn ani na wotena ase mu Onyankopɔn a, ɛnsɛ sɛ wusuro biribiara. Ehunahuna no deɛ, ɛbɛkɔ so aba paa. Yɛ deɛ na woka abisasɛm a ɛwɔ yɛn amammerɛ ne traditional religion mu no. Yɛ obi a na wɔn akwan a wɔkyerɛ no bɛ mu. Ebi nso wɔ hɔ a, nnaadaa wom. Saa ara na nnɛ mmere yi mu nso so no, asɔfoɔ mu no nso so no, yɛwɔ Nyame nkurɔfoɔ a wɔyi nneɛma kyerɛ, wɔkyerɛ nnipa kwan a wɔbɛtumi ama wɔ aka biribi akyerɛ wo a ɛyɛ nokorɛ a wohwɛ w'abrabɔ so yie a, Nyame bɛgye wo afiri biribi mu. Ɛnneɛ ɛwɔ nnaadaa nso so a ɛdɔɔso. Na edu baabi a, deɛ ɛha adwene ne sɛ, yɛn ara na nnaadaa no koraa ba abɛsene papa no. Enti nnaadaa nyinaa nenam wiem. Enti yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛn ara yɛbɛhwɛ yɛn abrabɔ ne yɛn akwan so yie, na yenni sɛ, Ɔsɔfoɔ wei aka wei, wahyɛ nkɔm wei, na mekɔdi akyire. Yɛyɛ saa no a, ɛbɛma nkurɔfoɔ no bebree kura. Ebi wɔ hɔ a, sika na wɔhwehwɛ kɛkɛ. Ɛɛ, ebi wɔ hɔ a, sika na wɔhwehwɛ. Sɛdeɛ mekaeɛ, yɛn ho wɔ ɔman yi mu yi, na ebia afe kɛseɛ otitire bi bɛwu a, Deɛ ɛbɛyɛ bi otitiri bɛwu. Ɛsan sɛ yɛdɔɔso. Otitiri biara bɛwu. Ɛsan sɛ yɛdɔɔso bebree. Woka sɛ nkwanhyia bi bɛba a, nkwanhyia wuo ɛbɛtumi aba. Nti weinom no nyɛ nkɔmhyɛ a ɛyɛ nwanwa a ɛsɛ sɛ ɛhunu nkurɔfoɔ. Ɛna ebia meka sɛ, ebia meka sɛ, afei dwomtoni kɛseɛ bi paa bɛwu. Ɛno ɛnyɛ nkɔmhyɛ ɔho. Ɛnyɛ hu ɛnyɛ hu koraa adwomtofoɔ yi dɔɔso ebi bɛtumi agu me ankasa me aberɛ a mebɛyɛɛ chairman no ebia mo bi te na nkurɔfoɔ bi ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ mpɛ sɛ nka bɛba abɛyɛ chairman no nkurɔfoɔ hyɛɛ me ho nkɔm sɛ afe a mebɛyɛɛ chairman no December ɛnto me wɔn hyehyɛ nkurɔfoɔ bebree nkurɔfoɔ bi hyehyɛ nkɔm sɛ December ɛnto me ɛna wɔn sɛ me tenth year ni o. Enti nkɔmhyɛ no nkurɔfoɔ hunahunaw ebi mu kɛkɛ, na wo wonim wo gyinabea wɔ Nyame mu a, saa nneɛma no nhunahuna wo. Ɛhɛɛ, deɛ ehia ne sɛ wobɛgye Nyame adi anante Nyame kwan so. Ɛ, ɛ, ɛba saa no a, ɛnso. Papa, me, me antumi, me, me ankasa bi koraa sɛ, afe yi, sɛ ebia woanyɛ ayi a, ebia, eh, politician bi bi. Eh, politician, wɔn dɔɔso. ebi betumi afiri mu. Politicians ɛdɔɔso yi, deɛ ɛbɛyɛ biara ebi betumi afiri mu. Asɔfo ɛdɔɔso yi, ebi betumi afiri mu. Ahemfo. Enti wohyɛ saa no a, ɛnyɛ nwanwa. Ebetumi aba. Ɛhɛn, ɛno no, na na ɛyɛ waka na atom. So ahu. Mm. Ayɛ trial and error method. Yoo, papa, wei deɛ ayɛ anisɔ no yɛnya wei deɛ papa. Bɔ mpaeɛ fa ma ɔman ɛ. Yoo! Otweaduamfo Nyankopɔn a woyɛ adeɛ nyinaa so tumfoɔ, yɛda wo ase sɛ wobɔɔ wiase, wode aba abɛdua ɔman Ghana a ayɛ sika mpoano na ɔde agyapadeɛ ahodoɔ bebree ama yɛn na afei woama yɛn anyansafoɔ, animdefoɔ, asɔfoɔ ne atitiriw ahodoɔ bebree wɔ ha. Yɛsrɛ sɛ wobɛkɔ so ama honhom adi panyin wɔ ɔman yi mu, ama nyansasɛm ne nimdesɛm ayɛ adwuma, na basabasayɛ ne nneɛma a ɛde ɔhaw ne amanneɛ, asianeɛ, abew ne nkwanhyia, mpatuwuo, reba no nyinaa no, Awurade, wobɛsi kwan ama yɛn. Asɛyie ayɛ adwuma. Yɛbɛhwɛ yɛn abrabɔ ne yɛn asetena yie. Yɛbɛdi mmara so. sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn ankasa ankasa no, yɛn abrabɔ ntwa yɛn nkwa so a yɛde yɛbɛhyɛ ahohommɔne ne abayifoɔ ne nneɛma a ɛte saa nyinaa, na mmom wonya nne, wobɛfa nnipa akoma a yɛbɛdi yɛn nhyehyɛeɛ so ama ɔman yi agyapadeɛ a wode ama yɛn yi, yɛn ankasa yɛama so aba mfasoɔ ama nkoasom a yɛn nkurɔfoɔ refi ɔman mu rekɔ mmeammea no, ɛto atwa. Yɛbɔ mpaeɛ de ɛman panyini ne n'abadiakyire ne n'apamfoɔ nyinaa hyɛ wo nsa, opposition nyinaa hyɛ wo nsa, ma obiara nyɛ n'afa mu deɛ na ɛde mpuntuo abrɛ ɔman yi. Yɛda wo ase sɛ watie yɛn wɔ wo ba Kristo Yesu din mu. Amen. Amen papa yɛda ase. Yɛnso yɛda mo ase yoo yɛda mo ase.